Wharonaki uta, wharonaki tai, whano, whano, haramai te toki ia, haumie, huie, taiki. No reira e hihi ana taua ki te hopu tuna, ne? A, he whakaaro taku, tera pea me hao ki te kupenga.
Kahore ena tuna, he horo rawa te tuna. Tera pea me peke ki runga me te mau ki o runga.
Ae, engari e kore pai ki a koe kia mākū koe. E tae wā e kite ana hei a Māmā e hī tuna ana me te tai aho. Nō reira, tērā pea me mahi pērā hoki tāua.
Pae ture whakaaro, pae marika. I te wā he tamariki taku karani māmā, ka haka mōkaitia ngā tuna. Kaha ka nohongia ki tētahi puna. Ka pānga he pouaka ki reira hei whare mona. Ia rā ka heke atu ki taua puna ki te whāngai. Mea rawa atu kua mōkai taua tuna. Āpiti atu ki tērā, ka kohia he tuna ki te taikawai hei kai i ngā paru i roto i te wai. Kore roa ka tino mā te wai ka pae mā te unu.
Me wetewetea taua aho.

Pā pai te hoha nē.
Ka pō te ao aini.
Kāore he take me haere ki te kōrero ki a Pāpā. Ae.
Wareware ana hau e hia koutou i taku hinga tuatahi, hinga tuna tuatahi. Tena mea. Whetū, whetū waru, mahara ahau ki tētahi wā kei te kura ahau, tauwhā pea, i i tahi mātou ki tā mātou kāko. Engari ehara i te hī aho nei, he i kuhu atu ki te wai me tētahi tao, kāore ahau i pā ki te wai, hanga mataku ahau kei Ā, ngau te tai tuna i ahau, nō reira, kāore ahau i hau atu ki te wai.
Kia ora! Kia ora, Pāpā. Pēhea ana?
He aha te kōrero? E hī tuna ana māua. Hī tuna?
Āe, engari. Umm, tuna. Kāore ngā tuna e haere mai ana.
Kore e haere nō mai. Oh, kāore māua e hopu tuna ana.
He aha a Kaurua taonga? E whakamahia ana e Kaurua hei hopu tuna. He aho.
Ka pai, ae, he aho, he maunu anō hoki wā Kaurua. Hei tā Kaurua, ka peke noa mai te tuna ki runga i te matau o tō aho. I reira mau ai. Te tūmanako ka pērā. Hei huruti mai mātou.
Āe, te tūmanako ka pērā.
E kore e pērā, me whai maunu. He aha te maunu tika? He wāhi mīti? Haere ki te rapu mīti hanga kino nei i roto i te pouaka makariri, poroporo nei kia nōnohi ai ngā poronga, hei wērā hei maunu mō ā kaurua matau. Mā konā ka mau ai.

Kawe nui rawa he nohinohi te manga tutuna.
Ka pai. Me pangaia nei? Uhmm. Kua hanga pipipi toku. Kua taka hoki te maunu.
E kore e tatari ki a koe. He horo rawa ahau.
Eeh.

Titiro!
He aha hoki? He tuna hou.
He tino nui. He aha hoki?
He taniwha!
Kite ana koe i tēnā? Titiro! He taniwha!
Pai atu te kore. Mēnā i mau te tai tuna i ahau, kua whakapāoa ahau i tērā tuna. Ka kōhāhā ahau i te tuna i te tuatai i mua i te whakapāoa. Oh, ka kōhāhā i te tuatai, ka tae ka whakapāoa, ka tae ka tiki i tētahi wāhi hīno iti rawa atu. Kātahi ka waiho ki runga i tētahi pireti ino nui rawa atu, kātahi ka tiki i te barbecue sauce, ka pani ki te puni hāwhe o te pireti, kātahi ka tiki ahau i tētahi wāhi iti o te bubbles, kātahi ka kohi ki runga i te tuna tino iti rawa atu, kātahi ka tiki ahau i ngā gold flakes. Kātahi ka ruirui ahau ki runga i te piriti katoa, kātahi ka tuki he Lai Chi mai i a Ancient China, āe, ka tapahi tētahi wāhi kino iti rawa atu, ka kohi ki runga i te barbecue sauce, āe, he kai rima whetū tērā miriona tāra.
Ka pai. He aha ta kaura mahi i tēnei rā? He hī tuna. Umm.
He rite tonu ki te hī ika, ki tāku nei titiro, ētahi wā ka mau, ētahi wā kore e mau. Koe tera ko te mea nui, hei tā kounou? Kia mau? Umm,
te mea nui kia manawanui koe ki ō mahi, kia harikoa hoki.
Pai tēnā hakautu. Āe, he tāpiritanga tae. Noho, noho tahi pea ki ō hōriri? Āe.
Huriri! Haka hoho i a koe. Āe, āe. Me, me.
Me, i rongo koe i tērā? Me. Me hopu tuna koe, mehemea kei te taha koe o hoariri. O hoariri. Engari, mehemea kei te taha koe o hoa, pai ana te. Haere, ehara i te mea me hopu i te tai tuna, me, me ngana koe ki te hopu tuna. Ū, pai tēnā, kua pute tēnā ana. Ā, i te mea kua pute a koe te tai kupu pakari tēnā i roto i te reo Māori, kei au te tai haka mātautau mō Kaurua. Rere ana Kaurua? Uhu. He aha te ririki o te hopu i te mau? Hopu,
ka.
Ka tuku ahau i a Moemiti. Ka pai mā Moemiti aku i te, ko te hopu. Mau, ka mau. Ki runga i te aho. Ae, hea te hopu?
Te hopu kua hopu i te ika. Hea.
Ki a koe, hea te rerekē o te hopu i te manu? Ko te hopu, me hopu kapo i te teina. Ae.
Ko te mau.

Ko te hopu, ko te mahi. Ko rakau e mea nei e kua mau, tēnā pea ka haere koe ki te hopu i tētahi mea kore e mau. I kōrero ahau i tērā taku kōrero. Engari nā te mea. E tika ahau nei. E tika ahau.
E he rerekē aku kōrero pāpā. E tika rawa atu aku kōrero.
He mea tika nei rua te whakaaro. Kāore e tika ahau. Kāore tō ārero i tika. Ko te hopu, ko te mahi.